mar wach mikelo e kinde ka kinde kod an Jeff Olomba ka odiochieng' ma kawuono antiere kod okil Kamalo ka e studio kaendi odwa rango weche achiel ariyo adek koni endi maluwore kod kweth mar NASA ma bende ne gikawo mar dhi e nyim doho ka bende gikwedo okang' mager dwoko mano gol kod IEBC mano e roho mar jatend piny owacho wadwa rango ni to sani eri ma koro giyie ni gidhi e doho mar Supreme ma bende ne giwacho ni ok gidhiye ang'o monyalo kelo wach ni koro gidhi e nyim doho To kaluwore kod bura mane gitero higa mar aluf ariyo kod apar kod adek, gin lessons mage mane giyudo e nyim doho? Ang'o momiyo sani gin kod geno ni gichak gidhi e nyim doho? Maendi en ranyisi machalo nade? Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Mos oganda.
Anyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora muntiere johera mag Lolwe kuwinjowa e sechegi eki, machiegni uru mondo wapim wach. nyingi ok iwacho ne gepo ka nyiso gi nyingi nyiso gi nyingi mitim erokamano Jeff mm. uh, geno ni joka nyana mong'eya to jomoko ng'eya an luonga ni Charles Omanga an okil kamano erokamano ahinya wuod Kisumu kan wuod Kisumu county erokamano ahinya okil kamano ka Charles Charles sani ere yiero ne orumo waneno ka nitiere nonro mano golo koni kod kocha kod observers jok mane rango yiero wasewinjo weche mowachi kod pinye mopogore opogore in iparo kaka okil kamano kan yiero mar piny mar Kenya ne odhi nade kapok wadhi e weche ma nitiere nyime? Uh, Jeff mokwongo adwa nakaw thuolo ni endi kapok wachako twak e weche mag yiero mondo aor kuyo ote mar kuyo makende mm. ne owadwa kendo wuoyi mosenindo Chris Musando mibiro iki e, e ndalo makiny to ka waweyo mano Jeff uh, gima dana wachi en ni generally yiero notim e yo mokwe mm. Eh, notimo e yo mokwe nimar ok wanene e okenge moko kata ma okelo tulo kata kuonde mane goye kura koro mago e gik momiyo ng'ato nyalo wacho ni yiero notimo e yo mokwe king'iyo higa mar aluf ariyo gi apar gadek eh, gig timo yiero biometric voter eh, identification machines jogo mane tiyo kodgi mane ta yiero ne ok omi puonj moromo Moko ne ofail completely, ne onge battery mano end up ni kuonde moko ne ji ochako dok e, e yiero mar manyuol. Koro mane omiyo uh, success mane obedo kuom yiero masane ni en ni kuonde mane obedo gi ng'ikruok matin e kuom mashinde gi endi ne obedo corrected in good time ma ji odhi mbele gi chenro mar yiero. Mane omiyo nyalo wacho ni yiero ma wang' notimore yo makare, it was peaceful, uh, it was uh, fair and uh, koro the other element mag transparency be notime yo ma uyanga kata ang'o mano to koro pod wawe nikech notime yor mag teknolojia mm. erokamano ahinya charles awinjo wach machalo kamano iparo nade kotenore kod yiero mane wadhi e 2013 kendo sani eri 2017 iparo ni chal ni jokenya osegoyo atua nikech ang'eyo ni nitiere ng'ur manobetie taneno ka oganda ma pacho kaini ni ok obedo kod weche mag tungni moro amora Eh, Jeff, gima na wach ni en ni eh, jo yiero ma wang' ni jo Kenya osego atwa. Mm-hmm. Kata duol no endo ma ta yiero Jeff. Uh, nitie kuonde ma ka gimoro modhi maber to nego beno yie ni kanyo to odhi maber. Mm-hmm. In terms of uh, neno ni mashinde mag uh, voter identification. Ing'e ni yiero marwa pok odhi e technology completely. Yes. Gima steps ma wan godo mokwongo gima nomiyo tulo nobedo mwaka aluf ariyo ga- ga- ga- ga- gabiriyo to gi kendo gi ng'ikruok mag chenro mag yiero manomiyo wachopie doho eh, aluf ariyo gapar gadek there were two commissions duonde ariyo mane report ariyo mane mane ogol one nogol gi gi ja ja ng'ad bura maduong' e doho ma South Africa Johan Kriegler kendo machielo notim tok yiero mar aluf ariyo gapar gadek mane otelne gi uh, uh, justice retired justice, Phili- uh, justice philip waki Yes. gimane jogo recommend en ni elections mag kenya must embrace technology embracing technology in terms of biometric voter registration and electronic voter verification tiende ni ibedo registered kokaw kok lweti to chieng' midhi go ombulu cha bende ichak iketo Yes. teknoloji mar adek en results transmission choro dwoko mar yiero koro ok en ting'o debe gotas biro godo bomas tikwano kachiel ni- ni jeff achiel omanga ariyo tena ni dwoko moland kacha Yeah. nyaka ore e National Tallying Center Bomas e yor ang'owa e yor teknolojia. Koro mano e step ma okenge ma koro wasegoyo chakre yiero mar aluf ariyo gabiriyo nyaka yiero mar aluf ariyo gapar gadek kendo sani yiero mane watimo juma achiel mokalo e, mar aluf ariyo kod apar gabiriyo. Koro emomiyo duol mar ta yiero kuom neno ni wang'ni kik wabed gi gigo eko ma, ma betri onge igi or joma wayiero ni mondo odhi okony ji to ayiero gin jogo eko moko odhi osomo masindegi ma giwinjo maber mondo mi gikony oganda go eko madhi biro go kura to pok ong'eyo kaka itiyo gi gigi koro kuom to that extent nyaka wa extend puoch gi pak ne duol mar ang'owa mar tayiero Jeff Koro magi okenge mwasekawo. Erokamano ahinya Charles, awinji maber. Ing'eyo maber ni sani iri koro kweth mobalo kod piny owacho manero mar The National Super Alliance ne ogolo jowa kod ng'ur ka giwacho ni ok giyie kod weche mag dwoko chien kocha chane ne giwacho ni ok gibi dhi kendo e nyim doho. Ok ang'eyo ni ang'o mane omiyo giwacho kamano to nano ka gichak gikawo atua mar dhi e nyim doho. Iparo ni ang'o manyalo kelo lokruok e paro machalo kamano? Uh, Jeff, an aparo ni wacho mane jotelo mag NASA wacho ni ni dhi e court is not an option. Yes. I thought it was a strategic uh, uh, statement. Mm -hmm. Strategic in the sense that ni mondo mi okaw opponent onindi kata par ni jogi dwa dhi e lweny koro gi concentrate mane yore ng'eyo to wanyalo dhi keto arita ne mwandu jopiny nade wanyalo dhi keto arita ne ngima mar dhano nade to ere kaka wanyalo hakikisha ni ni ng'anyo mamuolgo ok olokore tulo kendo kokelo hinyruok kata uh, kethruok mar mwandu koro paro mar kot cha ne ok gidhi gibedo koro aparo ni ok ni jowa ne ok dwa dhi e doho jonasa ne ok dwa dhi e doho to aparo ni ne ok gi- ne gitiyo gi s- that statement mondo ikawgo opponent ni onindi kata kik chak ikore e line machalo kamano koro wacho gini last minute aparo ni it was just a strategic uh, uh, statement or a strategic move that uh, we waket pachgi ni kik gipar ni wabiro dhi e doho mm. but ultimately nikech wan kaka wang'eyo kata kene ng'iyo kaka jatend nasa moluora Raila Amolo Odinga nye wuoyo mm. nowuoyo kaka statesman yeah. kendo king'iye kata kowuoyo kata kaka osomo gi to gi gik ma nowuoye mm. en nyiso kidono mar telo en ng'ama oluoro chik yeah. nikech en bende ong'eyo ni nitie yor doho nitiere bende yore mag ng'anyo mamuol to processes gi gin gik ma cannot go on uh, one at the same time ok inyal bedo ni in e doho to at the same time people are on the street ng'anyo mamuol koro aparo ni step mar dhi e doho ni and actually jeff uh, eh, gik makare kata justice Yes. can only be uh, found or be done in court corridors. Ei court kache minyalo wacho ni ng'ato ni justice. To ndara kama iwuothe ni onge kama justice nyalo wuoke. Koro miya paro ni jotelo gi kinyo neno ni ah kaber to watemi wuoth mar doho. To machielo ma bende ji penjore to ka kinde mokalo ne wasedhi e doho to duoko mane wayudo e doho ne ok wayudo duoko makare. Mm. Nikech ang'o? Ang'o ma wanyalo ng'iyo sani miparo ni dang' mi ang'owa jogi dhi e doho kata gima oselokore Yes. gik moselokore jef en ni ka wang'iyo uh, process uh, katiba e article 86 wacho ni ni the, the voting method mobedo kire- kido mar yiero mo- ma, uh, duol mar yiero ni wach ni giyiero mondo jokenya odhi otigo process no must be transparent that method must be verifiable that process must be credible that process must ensure ni the election process is free from any malpractice mm. safe and secure mm -hmm. and uh, public access mm. gima gini wacho emomiyo kane odhi olok uh, uh, ginene chik mar yiero mar mwaka aluf ariyo gi apar gachiel mm. to kwaseyudo katiba manyien mosewuoye ni future elections must be transparent, credible, democratic, fair and secure. Emomiyo ka nodhi olok chiew king'iyo article 4 sek- gine eh, section 44 mar elections act ne koro temo mana wacho ni election must em- will embrace technology mano omero ka nodhi wabedo mwaloko chik mwabiro gi weche mag in elections integrated management system. Mm. Koro gima oselokore sani Jeff en ni jowa sani koro kwach ni ng'ato nogo moriemb returning officer polling station. Mm. Koro wadwa ng'eyo ni to if a returning officer was chased from a polling station mm. what how would that have affected the overall tally of that particular constituency mm. or the candidate mane that agent ochung'ne. Mm. Wang'ni gima Jonasa ywago en ni e, tra, e voter e result transmission kacha madwaro ni samiore gi sms igo picha ioro tas to tasno bende must bear signatures mar agents pres- eh, returning officers ng'ato ka ng'ato nyaka ket sei mare ma tok keto sei boxes ma ji ogoye kuraka be nyaka gi confirm ni ero wasilgi maber maonge gimoro manyalo wuok kata gimo manyien ma ng'ato nyalo chak medie iye to king'iyo sani tineno ka pod kata king'iyo um, eh, social media platforms kata it obok moko kata ute mag fombo gi keyo tiyudo ni jokwath moko areas moko kaka turkana noyudo cartons mag ballot boxes moko mar abandon Yeah, ne giyudo e bungu. giyudo e bungu tendo gigi should be safe kotiek kweno to nyaka bed ni gigi okan ma gin kamoro ma ka sani wadwa dok e area no wawacho ni kurani choko kwan makare to kwa kwayo ballot boxes go to wayudo gi but in the event minyalo wacho ni nitie box mo moyud kamoro mm. otimo ang'o kanyo to oa kanye mm-hmm. was there an excess to if there were excess ballot boxes mm. how did they get access to that forest kuma jo jo jo kwa eh, diek wuothe no endo Jeff mm. koro sani kwa dhi ka jo nasa dwa dhi e do Jeff yes. mondo omi jogo obed gi geno nikech nineno ka mokalo jana giwacho na affidavit oboke moro nokel ma chiegni pej aluf achiel kata miya ochiko gi wiye mane jajes okoni kaluwore gi thuolo machuok mar winjo kes ok wanyal admit to issues of procedural technicalities katiba marwa maduong' e e article mar 159 wacho ni justice shall be done in, with undue regard to procedural technicalities. The mere fact that no comply with a certain process. Yes.
Mano is an, a procedural issue. Mm. Koro kotu kule go concern man mane e, e, e, par mwanyalo golo ne do masani ka ne jogo ma bro dhi duthulu mar dhi mbele docha. Kik wadwa Court dhi ket pache ahinya on the procedural issues but court odhi oket pache ahinya ni to be dang' watim justice be jomobire mbele wadhi yudo haki yes. iwinja awinji koro joma dhi e doho sani kaka jonasa ka gidwaro mondo gikonyre mm. to gihakikisha ni gik ma gidhi tere mbele doho jeff mm. gidhi gigo matin

Uh, presiding officer ni noko, noko sign koro ka wache chini gini samoro ma mwaka machielo mm. to kancha winjo weche mane wachore kate e, e press uh, comment they were saying ni gini oitafia gi MCA okwal ne governor obro duoge mano chal so wakaw yo matin kae to obro duoge achiel kachiel mondo warangi ni to ka jo NASA odhi do ka gidhi nire gin weche mage monego bed ni girango giriwe obed weche kacha winjo ka gimbe giwacho ni gini no affect nyaka yiero mar governors manyiso ni koro samoro odhi nyaka piny nyaka mar MPs. Odwa rango ni sama gidhi e doho nieri gin onego bed ni giketo oteku mar wach margi kuma chalo nade mondo mi kik wabed kod weche mathoth manyalo kelo uh, ng'ingruok kata nyalo miyo kes bedo mayom. Maendi en kuku mar wach.

Orango weche mabende dhi nyime sani eri mabende koro kweth mar The National Super Alliance dire nyim doho mar Supreme kabende gikwedo duoko mar yiero mabende ne ogol. Achak arwaki e studio. Erokamano. Erokamano ahinya Charles. Iwachona ni sani eri weche nitiere mosepogore koni kod kocha. Naneno ka oganda ogolo pachgi moloyo oganda ma gin johera mag NASA kata supporters mag NASA ka giwacho ni ok gine ka gin kod geno e yore mag doho. Ok ang'eyo ni iparo ni wach gima aparo ni olalo geno gi en higa mar aluf ariyo kod apar kod adek ne gidhi nyim do giwacho ni eh, duoko ne omigi e dakika matin miwuoro to wachno ne en wach mapek iparo ni sani eri pogruok nitiere kanye to bende ginyalo bedo kod hope kata geno gi doho anyalo wacho ni gibed gi geno to gima dwa nawachi ma nyalo gologo kaka pacha yes. debed ni an ema nadhi timo kes mm. kata an ema nadhi e doho yes. sani ni koro kadhi donjora e weche mang'eny mm. kata mag gavana kata ka gino affect mp mm. kaka gino affect senator kaka ng'a mbunge machalo nade gino affect no nikech gima sani jonasa koro onego ketie wang'gi yeah. en presidential results gimomiyo uh, ker oland ni moyo yeah. to mondo gitim mano mm. mano nyaka koro giket weche matin ahinya mm. nikech ing'eyo jef gini dhi tim bang' ndalo apar gang'wen yeah. to seche miyalo kes cha bende ing'eni ng'ato ka ng'ato imiyo thuolone mm. to ka, wa, ka jo, jo wakinde odhi oyawo pachgi modonje historia mang'eny mokwongo odhi okawo seche mang'eny katemo keto historia gang'o to miyo sa dhi ng'adi Oro chuni ni koro dakika mogik koro iwacho gik point ma important monego ichago yeah. koro iwacho mapiyo piyo nikech time bende dhi timre nade dhi rumo an kade an gin mm -hmm. adhi keto pache gik matin sana mm -hmm. one if if at all there was any technological hiccup yeah. kata weche mag hacking mm -hmm. kata interference with the database or the or genuine results mm -hmm. abiro wacho to Why did they not comply with what the law demands? Mm-hmm. Results mane lando kaka ta form 34A, form 34B pok no chopo ka. Mm-hmm. Eto ne result mane owuok from where? Mm-hmm. Because the law wajne for you to declare it, yes. it must and should be accompanied gi form 34B. Mano ne ok otimore. Koro aketo ne court ka dipo ni mano ne ok otimore to how could that have had an overall effect on the final tally. Awe mana chaka dhi wach machielo mar ariyo. Ka kweno notim to form 34 gi actual gima returning officer from the constituency nikech ing'eyo doho nong'ado ni gima oland e constituency yes. ema nyaka land yes. e national tallying center kucho konego bed ni kwene mm-hmm. kuch ing'eyo ang'eya ni Lolwe eh, polling center obiro apar gabich apar ka- gabich kwa medo gi Victoria polling center gin a- apar gochiko to be be kwa medo gi be giromo apar gochiko adier ni gin apar gochiko yes walande ni owuok apar gang'o apar gochiko to ka wadhi walando Yes. gima waneno anena moorno moa sms ikia koda simuno ng'ate ma ore mo is not ng'at mano obedo ni onego bed ni timo ang'o onego bed ni ne lando dwoko to ka form cha pok obiro to ere kaka ise verify mi authenticate ni gini en ang'o it is correct nikech chik wacho ni the, the, the results at the polling station Yes. must be accurately collated. Once you collate it co- correctively, ikawe tikwane tikoni mane dwoko mano bende adhi akone oyo ka mane ok otim ma bende noko kwan yeah. to ma bende iponi nodhi oketho gini then more importantly gigi te the riding factor mm. the riding statement monego bed e gigi te mm. en ni did it affected fundamentally the will of the people because participating in a, an elections en ratiro mar ja Kenya to we, you express your will through that democratic and, and uh, regular elections machal gi mane watimoni koro waketo gik moko adek kata ang'wen mapek to wawacho ni gigi

The trust monego kungo chakre ji oyie ni gino ne kare. Mm. To ka the moment moganda wacho ni oyo gini ne ok waneno kodhi kare. Yes. Ok iringi dhi wach ni ni technology ni mano internet nodok piny, mm. internet was not stable, mm. oh, there was hacking. Nikech kwadho wadonjo too much into technological issues. Yes. Mag cyber crime ang'o then the court biro ng'iyo chik to oyo to chik ma wan go wan to kama wantie ni wan gima onego wang'e en mage ma Yeah. koro kwa jo nasa odhi oketo we- weight mang'eny e weche mag technology mage ka mwadhi keto court gi gik mang'eny mapek mwadwa ni gidilga the same time to judges bende dhano Inyalo ga koro keto gik mang'eny nikech bende ok inyal yie ni mos- ni giduto ginyalo understand hacking, ginyalo ng'eyo internet fluctuation or whatever. They want to deal with the law as it is. Apply the law on the facts and evidence presented before them and make a finding. To finding no mondo watim maber, koro jo NASA nyaka ne ni gigi giketo gi gik matine moloyo yes. to giwuo on the will of the people. Mm. You know, affect the will of the people nade. Mm. Mane how e kaka inyalo invoke the raw emotions to the judge. To ok ywagruok gi mudo lak ni o otimna kama, otimna kama, joga otimnegi kama. No. Mm. The will of the people. Mano e gima Mano iwacho ni kodhi godo e nyim lweti in kod adieri duto ni samoro dwoko nyalo bedo makare. dwoko nyalo bedo makare.
To bende wan gi yie kwang'iyo eh, doho kaka en Yes. gin joma uh, o- o- overly competent so we believe the competency mage maggi and the experience emomiyo kata an kama bede kani an gi a lot of confidence the Supreme Court. To gima onyaka bende wapenji kaka okil kamano ok en ni duonde machalo kaka dogi ni gin duonde mong'ere kaka independent bodies ma bende oganda wacho ni ok onego bende gibedo e, e, ng'ato interfere kodgi kata obed mana ng'at machal nade to oganda wanitiere kod luora winjo ka jomoko wacho ni magi eki gin bodies ma bende inyalo wuoye gi ng'ato iparo ni mano bende nyalo betie Jeff gimara ni jogo kwongo understand mm. the concept of judicial independence yes does not mean ni the three arm of government does not have a, a relationship. The constitutional theory marwa mar Kenya Yeah. is a partial one. Partial in the sense that idwaro ni arms adek gi ka gitiyo ma gi discharge their mandate to giwuoyo gi pimo wach. Pimo wach gi judiciary is not going to tell the judge or to ask him ni to iparo ni kes ni kwa kelo to inyalo judge nade. No. En ni ka this other arms of government otimo gimoro Yeah. Executive otimo gimoro. A eh, legislature, parliament, senate, otimo gimoro. All these actions can never escape judicial scrutiny. The judiciary relate kod gi mana ng'eyo ni yawa to gik mutimo gi be utimo gi kaluwre gi chik nikech ng'ama interpret chik maloke en judiciary. Joma lose en wabunge e parliament gi senate. Mm-hmm. Ng'ama implement en the executive. Mm-hmm. Gima judiciary ng'iyo to sama ne dhi timo elections ne ma is a, a, a, a legal process voter right mar a voter be ni imiyogi environment kaka chik dwaro ni gini must be transparent free fair democratic and verifiable be ni ing'iyo mano that is the work of, of the judiciary but gima osetimore in the past en ni josiasa magwa kata mo, mo, mo importantly joma nie sirikal samoro setemoga ni mondo giket kok gi bende ochak obedi ei arm of government machielo ma is independent cha yes. mondo gitem ni mondo gi micro manage or gi try to influence or to control or to direct mm. the thinking or the reasoning or the actions of that other independent arm of the government mm -hmm. kore momiyo the concept of judicial independence yes. ma wasebedo godo it has been very elusive e kenya kar ka ok wanyal wacho ni doho osebedo completely and actively independent nikech nitie dwoko moko mosewuoga doho ma kata i ordinary person ne ni kar ka to chik ne ni kama to mae gima ne makosa otimre ka ne doho onego golie kama but iyudo ni doho is arriving into a different uh, decision Yes. but an gi geno ni doho osetemo osetemo kete okang at least to inspire confidence mar jo Kenya ni at least ok gin so open and they are not so much vulnerable to political influence and directions ma oganda kik bed kod luoro moro amora oganda kik bed luoro to mano bok onyiso ni oganda onindi mm. ji oket wang'gi iluongo ni eternal vigilance mm. wabed vigilant mm -hmm. mondo ka dipo ni nitiere kido moro mwaneno kata nitie jaji moro kata judicial officer moro mm. ma nitie wach moro manie mbelene to joma dipo ni ousik e wachno wanenogi ni kata ni wedegi moko nitie kaka giromo kata gipimo wach mm. mano nyaka koro ji chak res eyebrows ni yawa to momanga yalo ne jeff yeah. to ng'ane motwe jeff to nyo wanene gi jeff otieno kama chalo kata owinjo ka ng'ane wacho noore iri mm. dipo ni gini nigi relationship gi wach miwacho kata kes miyale supreme court cha mm. mano mo jo kenya must be vigilant mm. but wabeduru gi geno mm. yie ni nokwoyi Jeff mm -hmm. kaka ma ja Kristo mm. yie wana ema mondo okwowa ni waket yie mm. ni gik makare biro timore mm. to gik makare nyalo timore mana ka jowa bende makoro dhi ma jo Kenya oketo mbele ni ng'iyo mondo lune gi wachno mm. gimbe gibed serious gima gitimo mm. kik waringi wabed gi rikni wadhi e doho ang'e law ang'e sheria chik wacho kama then wadhi waketo weche mang'eny mwadonje wach governors wadonje wach MCAs wadonje wach mbunge kaka governor ma kuo loki ne chama ni mm. koro gino affect no governor ka governor ma no lose yeah. kata obed mana marwa mm -hmm. gin bende gin gi thuolo mar dhi challenge gino koro ka technology moro no medo governor moro kata mbunge moro kes madhi ka mar president akwayogi kendo ahombogi kik gidhi giwuoye kaka gino nobedo spread mo interfere gi MCO interfere gi gine mano we will lose focus ibro chalo ng'ama lawo mwanda tidhi neno uh, nyakech ka miel ka moting'o iwe aidha mm. aidha miel tito ni golo mwanda mwanda maduong' marom ne ilawo mwanda jeff mm. omera to kapok imako mwanda omera aidha moro wuok kama iwe oting'o mane koro ng'wech teri ir aidha yeah. Koro let us not lose the sight of the antelope for a dancing squirrel. Wabed focus ni mwanda en ni e, duoko mar yiero mar ker hmm. ne nigi problem to problem go gin achiel ariyo adek ok kata mang'eny kata fida vito bed matin kabisa hmm. word on word and then something mano to ma in kod adieri duto ni kamano timore kamano to onge luoro manyalo bete kotimore kamano onge luoro moro nyalo range maber mawach ni oyo kaendi nitiere makosa kata watim kama e. Eh, nikech ing'e ni kiwacho gik mang'eny to nitie kamoro miwacho marach. Ng'acha nyalo dhi hide ei moro cha. Wiye wil gi maber monego be nie mok opick out. To nikech idhi keto gik mang'eny e miye thuolo bende mondo kata ka ng'ama ne ok independent to yudo gimoro dhogi odhi okiere donje moro ma embo hide ni ma to ne ok onego kel. Mm. To kwa keto very brief and precise. Yes. Mwako ni ma gi ma gi ma gi ma to mae kaka gini o interfere gi the will mar oganda geno mar oganda mar yiero gi gima ne gidwaro mm. mae kaka gino oketho gino kata in mana jaj moa kanyo Jeff mm-hmm. tibiro neno ni ya ah, ma ka koro jogo ojuka moketo na la lo madwa ponde toke mondo mi atam gi ratiro mar geno mane mm. Mano yo mano kende yo. Ageno ni NASA nitiere kod eh, iluonge ni neno evidence mm. joka wanawacho ni evidence ma biro determine to bura ma otere nyim doho mar supreme ni eri biro bet machalo na mano ang'e ni ka onge to bura wanyalo bedo go mana kaka iwacho ni en bura ma iwacha wacha to onge kuma nyalo dhi inyalo bedo gi neno ka wacho ni gionge neno mm. gima wacho ni neno gin go to neno ma gin godo no yes. ki gidhi gikete giwachi gik mang'eny mm. giti gi neno no to gi narrow down Jeff mm. ma gima highly sensitive to hopes ng'eny kuom jopiny goganda mm. kiwacho ni ji mia, mia milion abiriyo go kura yeah. ne moluo Raila Amolo Odinga gi Nasha Coalition mm. ji milion abiriyo mago oganda oganda mang'eny malich koro jogi nigi geno e gima idwa timo yeah. koro miyo emomiyo akwayo ang'ado ne gi rieko kaka jalony mm. mar weche mag chik yes. ni kidwa timo macha mm. to neno in go wuoye gik matin ma ikawo neno ni tiketi e wiye tikawo chik tiketi e wi neno ni ni tiketo joka gi tich mayot to kidhi in gi neno but inendi ni itimo neno aduwa miriambe neno Dong kata mana neno mar liete gi ng'ato chako maber mowacho kaka ne giromo gi ng'ato e sikul, kaka ne gitiyo e reru, kaka ne gidhi e Second World War, to iye kanyo endo chako odhi oriambe neno momed gik moko moketh neno. Koro ng'ato nyalo ketho neno. Koro neno ni kik giketh neno. Akwayogi ni kik giketh neno. Nikech neno nodwa kethore e mwaka ariyo gapar gadek cha emomiyo ne yudo ka kata judgment kata koni wan ma dizul but judgment wabro miyi bang'e mm. nikech ne gidhi giwuoye gik mang'eny kabisa mm. though mago bende ne gik maricho yeah. but for the purposes of that litigation gima noter kacha ne ok onego dhi yawe maduong' ahinya ma ng'ato nyalo dhi ringo ponde tok chik moro mm. matik godo nendi cha mm-hmm. koro emomiyo akwayogi ni gibed focus giwuoye gik matin kabisa mm. Tin kabisa to gitieko wachno. Giwuoye gik matin kabisa. Matin kabisa. Erokamano ahinya Charles Omanga wakili. Ageno ni kamoro amora ma oganda wa yudo wa in bende in osiep uh, James. Ageno ni mago weche ma samoro kiwacho gi kaendi to bende gichopo ne oganda machalo kamano. Charles kwadhi mapiyo piyo wadwani mondo watieki wach mane minyalo wacho kaluwore kod crackdown mane bende idwani mondo otim ni duonde moloyo makedo ne ratiro mag oganda machalo ka Kenya Human Rights uh, Kenya uh, Commission on Human Rights kaachiel kod mano ero mar Africa ginyalo iparo nade Jeff gima dana wachi that was the gravest mistake mm. prayed The auditor ni miyogi KRA golo negi request ka company osebedo raised yeah. you direct those who are charged with the investigation to tim nonro ne dhi utimie nonro omiwa maling'ling' moro ni jogi chal ni pesa ok gitiyogo maber kata nitie tim moro marach ma gitimo mopogore gi ma sirikal no oketonegi ni mondo gitim mm.

is undertaken after investigations but in uh, isolated events minyalo yie ni mondo freeze en ni there is a lot of apprehension ni ng'ani ka ok wadwa block pesani yeah. to onyalo gole piyo piyo to ng'at mipenja penja ni kelnwa record gi yeah. ok idhi red emomiyo en gima quite unfortunate and I'm happy even the government has re, uh, regretted yes. and the CS for interior ondiko barua ni weuru gino wamigi ndalo prochiko yeah. mondo gidwokie dwoko ne to kage kage kage kato notimo nang'o mm. aparo ni mano e, e kaka ber but it was a big mistake Charles Omanga wachni mogik ne oganda wachna mogik ne oganda nyalo kwenye kwara moga jwang' kamoro amora ma gintiere ni wabeduru mos wabeduru gi geno wabeduru oganda warit luorwa mane wasebedo godo Pod wan gi geno kendo wang'eyo ni weche biro bedo makare. Akwayo oganda mag jo-Kenya bende manenowa mo kata oganda mag eh, jokanyanam kende ni wabeduru gi kwe. Wang'eyo ni pinywa nigi weche mang'eny but weche gi eki osebedo e duonde man gi thuolo mane wamiyo thuolo kikatiba ni mondo odilnwa gi weche gi eki. Oritu masani Nyasaye nyaka chieng' machielo miwa thuolo. Erokamano ahinya Charles Omanga kuom tiyo e studio. Kendo ni kwa chako waluongi mondo mi warang weche madhi nyime koni kod kocha e nyim doho. Wabiro luongi mondo mi wang'e ni to tut mar wach nyeri kaka obiro medo dhi nyime biro bedo e yo machalo nade. Jafolo bag kawuok e Lodwar TV kuku mar wach.